Yɛnte bɔne hunu bɔne. Ɛyɛ Asafo Awurade tumi ne ne bammɔ ne ne kɛseyɛ na wahwɛ yɛn so abɛpem saa mmerɛ mu. Sɛ Kristo de akɔ yɛn nnwuma so de abɛduru fie asomdwoeɛ mu na yɛanya biribi adi a, na ɛtwa sɛ yɛde aseda ma yɛn Bɔfoɔ ne yɛn Yɛfoɔ a ɔyɛɛ yɛn, ɛfiri sɛ ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛnyaa no sei. Ɛfiri afe no mpo ahyɛaseɛ bɛpem saa mmerɛ mu. Obi yare da ayaresabea. Saa mmere yi, obi afiri ateasefo asase yi so kɔ. Nanso yɛn deɛ, yɛantɔ, yɛantua, ɛyɛ adom bi ne ahummɔborɔ bi na Awurade de akyɛ yɛn. Firi sɛ, me de, da biara na meka asɛm bi sɛ, contract a yɛn Awurade Nyankopɔn ne yɛwɔ no nsi yɛ. Ɛnti yɛda so wɔ akwanya sɛ yɛtoto yɛn nneɛma deɛ ɛbɛyɛ a Yɛhɛn yɛkɔ, yɛbɛtumi akɔ bi. Nti saa mmerɛ no, yɛbɛtie Awurade asɛm. Bible sɛ, adekyeɛ biara no ɛsɛ me sɛ meyɛ nea ɔsomaa me no adwuma. Adekyeɛ biara no ɛsɛ wo nso sɛ woyɛ nea ɔsomaa wo no nso adwuma. Na ɛda bi ba a, saa bɛrima wei Obi biara nni hɔ a obetumi aka ne ho asɛm bio. Saa bere no yɛ bere a na maka me nsa agu me bo na yɛaka saa tam no asɛm a yɛbɛka no sɛ wayɛ adeɛ na yɛde me rekɔ 24 hours koraa ɛnto wɔ fie. Saa mmerɛ no, na ɔnni Awurade adwuma a ɔde somaa wo no, na moto nkwanta apae, na emu apaapae, na asi. Nti saa mmerɛ yi, ɛna adwensakra bi wɔ hɔ a wobɛsakra w'adwen, na wode wo nipa, watu wo nipadua si hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte ase, na wode asom wo Nyankopɔn a ɔyɛ ɔteasefoɔ a ɔde wo baa asase yi so yi. Ɛfiri sɛ, asase yi so a yɛwɔ yi deɛ, yɛbaeɛ sɛ akwantufoɔ, na ɛrenkyɛ na yɛafiri ha kɔ, sɛdeɛ yɛfiri yɛn akuraase ne ɛkorɔɔ mu, ɛbaa nkran ba bɛdii paa, na ɛbɛduru afe sɛ afe bɛso. Yɛn nyinaa ɛbɛyɛ yɛn adwene korɔ sɛ yɛrekɔ yɛn kunu ase akɔ akɔdi buronya no. Saa na yɛn nuanom awurakwaa nom deɛ wɔn awu akɔ akɔda no, wɔn nso wɔ hɔ nom ɛtwɛn yɛn mu ɛretwɛn yɛn sɛ yɛn nso so ɛrebɛwu aba na wɔn ahyia yɛn de anigyeɛ ahyia yɛn. Nti mɛsrɛ sɛ. Saa mmerɛ a yɛn nuanom atwa yɛn mu retwɛn yɛn yi, ɛwɔ sɛ yɛtumi som, yɛn nso yɛtumi siesie yɛn ho sie sɛ na yɛbɛtumi akɔ akɔhyia wɔn na yɛne wɔn nyinaa tumi akɔ akɔdi ɔda a ɛnni awieɛ ɛfiri sɛ ɛhɔ deɛ Ɛyɛ anigyeɛ. Ɛhɔ deɛ ɛyɛ osebɔ ɛfiri sɛ wɔsi kuro no abɔnten wɔde sika kɔkɔɔ na ayɛ. Nti ne Moses deɛ mepere sɛ mɛkɔ bi. Saa nso na menim sɛ wɔn nso wopere sɛ nso wobɛtumi akɔ bi. Na Bible sɛ baabi biara a ɛbɛhyia biara no, yɛntutututu yɛn ho yɛn ho fo. Na mmɔne daadaa bi ampirim yɛn mu biako ma. Sɛ yɛantu yɛn ho fo a, ɔsɛefoɔ bɛnya yɛn mu kwan. Sɛ yɛantu yɛn ho fo a, ɔsɛefoɔ bɛgu yɛn mpokyerɛ. Sɛ yɛantu yɛn ho fo a, ɔsɛefoɔ nam ho yɛn yɛn ɔhonam mmerɛ mu bɛnya yɛn mu kwan. Ɛfiri sɛ, yɛakɔ akɔyɛ sɛ bɔɔdeɛ a yɛde ato gya mu. Yɛandanedane no a, na ɔde faako pɛ to gya mu a wobɛkɔ no, na ɛhɔ no ahye. Nanso bɛte sɛ wonya adagye ma no na wokisakisa no a, ɛtumi toto ma ne ben ma ne kɔ mu a ɛnhye. Saa na onipa yɛ teɛ. Ɛtwa sɛ da biara da a yɛfrɛ no sɛ ɛda no, yɛde Awurade asɛm kyerɛkyerɛ yɛn ho, deɛ ɛbɛyɛ yɛabrabɔ ɛbɛtumi asɔ Kristo. Yesu a ɔne wiase nyinaa Agyenkwa no betumi asɔ n'ani. Enti, mɛsrɛ wo sɛ wode w'aso bɛhwɛ me bere tiaa bi. Yɛn Awurade Yesu Kristo a ɔbɔɔ wiase ne n'asase no, da biara meka sɛ, yɛn Master Yesu, ɔyɛ nimdefoɔ. ɛyɛ kyɛ sɛ mehu sɛ na meka mpo ama no akɔ akɔsi ɔbɔ nipa a na wabɔ honam mu adeɛ na ɔde saa adekode no akasa akyerɛ neɛ ɛbɛyɛ a yɛabrabɔ a yɛba bɛtena asase so yɛde bɛtoto saa adekode no ho ne yɛhwɛ saa adekode no sɛdeɛ ne ban ne ne so sisiɛ ne bɔberɛ siteɛ Nanso yɛde atoto yɛn ho wɔ honam fam. Ɛnna Kristo som akwantu a yɛretu no, yɛde atoto yɛn ho. Owura Yesu de nkyene, ɔkasa faa nkyene ho. Sɛ wɔka Matthew 5, 13 ne kɔ no a, anaasɛ wɔka sɛ Matthew 5, 11 to 15 anaa 16 no a, ɔka nsɛm bi wɔ hɔnom na tɛɛtɛɛ na mepɛ sɛ yɛbɛdi na yɛka ho asɛm na yɛde tutu yɛn ho fo ɛfiri sɛ ɔka nkyene ho asɛm wɔ tɛɛtɛɛ no hɔ nkyene yɛ adeɛ a yɛfidie mu a yɛte no sɛ ebi nni ɛho a yɛyɛ aduane a wode aduane to wɔ no mu ahunu sɛ nkyene nnim nti Sɛ yɛnoa aduane no sɛ yɛamfa nkyerɛ ntumi ne yɛntumi nni deɛ a saa ne abrabɔ a yɛrebɔ no yɛ nipadua su a kristo de maa yɛn no sɛ nkyene ne mu a ɛwɔ sɛ kɔhwehwɛ nkyerɛkyerɛ akwan na nkyene no bɔ tena wo mu ɛfiri sɛ sɛ nkyene ne mu a ne wasɛe sɛ nkyene ne mu a bɔne tumi bɛtena mu sɛ nkyene ne ntew mu a Adwammaa tumi tena wɔn mu. Sɛ nkyenene nni wɔn mu a, kɔnkɔnsa tumi bɛtena wɔn mu. Sɛ nkyenene nni wɔn mu a, wobɛtumi afa wo nua yere. Sɛ nkyenene nte wɔn mu a, wobɛtwitwa wo nua nanti wɔ adwuma mu. Sɛ nkyenene nti wɔn mu a, adwuma mu wobɛkɔ saa. Ɛtwa sɛ yɛma nkyenene ba bɛtena yɛn mu, ɛfiri sɛ mɔmmɔne ne ɛnam pa a yɛmfa nkyenene hyɛ yɛ no. Sɛ wode nam pa no to hɔ bɛyɛ two days na wode mɔmmɔne to hɔ a, Nampa no ɛnni two days a bɛkɔ akɔhwɛ nampa no na nampa no ɛmoa no abam nanso nea yɛahyɛ no nkyene a nkyene wɔ mu no ɛdi bɛyɛ nnanan koraa no a wobɛkɔ akɔhwɛ ne nea ɛteɛ no saa na ɛteɛ ɛno deɛ aboa bi ntumi nsi so ɛfiri sɛ nkyene no ɛwɔ mu no ahyɛ no den mante amen nti ɛnɛ meyi tuofoɔ a aka akyerɛ wo sɛ Nkyene a ayi afiri wo nipadua mu hwehwɛ akyiri akwan. Bible sɛ wankwati n'asɛm anyɛ biribi biara a wɔyɛɛyɛ. Na ɔnam asɛm no so na ɔyɛ adeɛ nyinaa. Nti hwehwɛ asɛm no akyiri akwan na asɛm no ntumi bɛtena nipadua no mu. Sɛ asɛm no tew mu deɛ a bɛhyɛ wo deɛ ma nipa hunu nkyene no a ɛtew mu no. Mante amen. hwehwɛ nkyene no akyiri akwan na ɛnkyerɛ ne mmɛtena no wɔsɛ moni asase so nkye moni asase so nkyene na sɛ nkyene no yeraw ne dɛw a ehia ma hwɛ biam ɛde sɛ ohwie gu na nipa tiatia so ɛtumi asere sɛ bɛbɛma nkyene yɛn awurade yesu kristo ɛde adie yi mu no sɛ wɔsɛ yɛn ne wiase wiase nkyene deɛ a Yɛnda nkyene no su adi wɔ wiase ma nnipa nyinaa nhunu nkyene no, nkyene no si teɛ, anaa nkyene no sɛdeɛ ɛsi teɛ, ɛteɛ mu no, sɛdeɛ ɛsi teɛ. Ɛfiri sɛ, nkyene yɛ adeɛ a yɛde hyɛ adeɛ a ɛkyɛ. Nti saa na mesrɛ wo sɛ, ma nkyene no mɛtena mu. hwehwɛ nkyene no akyiri akwan, ma nkyene no ntumi nni mmɔra mpo wɔ wɔn mu, ne wɔn a wɔwɔ wiase no nso hunu sɛ Awurade Yesu Kristo, ɔde nkyene bi adi wɔn mu. Ma wɔn a wɔwɔ ɔborɔ no so nya nkyene no so mfasoɔ. Ma wɔn a wɔwɔ wo fie no nya nkyene no so mfasoɔ. Wɔ asafo mu, wɔn nya nkyene no so mfasoɔ. Woyɛ asafo panin a, ma nkyene ntrɛ wɔn mu.

Me maame, me papa, nkyene no atiw mu. Sɛ ɛntew mu di a, hwehwɛ nkyene no akyiri akwan. Saa mmere ne bere a yɛbɛtumi ahwehwɛ nkyene no akyiri akwan na yɛde abɔ yɛn abrabɔ ama yɛn abrabɔ a yɛrebɔ no nnipa nyinaa hu sɛ a ah, nipa sumasi deɛ nkyene no ti ne mu na hwɛ yie na wanhwie wo nkyene nto angu Ma nkyene no nhyɛ wo den. Sɛ nkyene no hyɛ wo den a, aboa nwansena si so pɛ a na ɔkɔ. Ɔntumi nto ngu mu. Na sɛ nkyene no ntew mu deɛ a, oh, nwansena no siw mu na na wato agu mu. Na afei bɔne no ɛrenyini. Bere a nwansena no bɛto agu mu no, ɛhɔ na adwaman bɔ ba. Nsɛnyi tu guo ba. Korɔnobɔ reba. Atutuo reba. Wɔn a wɔfa amanfoɔ yerenom no, na afei de ɛrenyini wɔ nipadua no mu. Ɛfiri sɛ, ɛnkyene no ɛntew mu. Mɛsrɛ wo sɛ saa mmerɛ mu, yɛbɛhwehwɛ nkyene no akyiri akwan na ɛnkyene no atumi anyini wɔ yɛn nipadua mu. Na sɛ nkyene no nyini wɔ yɛn nipadua mu a, bɔne no reba a ɛnam wo ti so. Ɛhu sɛ wo ba a na ɔno adi kan afa ha. Wɔne wo mmɔ mpena mpo pɛ a, na ɔrepɛ baabi de n'ani afa. Nti mɛsrɛ sɛ yɛnhwehwɛ nkyene no akyiri akwan, na wɔn a wɔwɔ ɛbono no so nyinaa no, wɔnnya nkyene no ho mfasoɔ. Na sɛ yɛda nkyene no adi a, sɛdeɛ ɔsɛefoɔ ɛresɛe no, menim sɛ yɛhwɛ nkyene no akyiri akwan a, yɛn nso yɛbɛtumi atwe akra de ama yɛn Wura ne Yesu Kristo. na wɔn nso nya nkyene no so mfasoɔ. Ma obi nya nkyene no so mfasoɔ mfiri wo hɔ. Nkyene no daa adi ma nipa foforɔ nso nya bi. Ɛfiri sɛ, sɛ yɛde nkyene to nkwan mu a, yɛnya taste ɛfiri mu ma nnipa nya nkyene no so mfasoɔ. Ɛfiri sɛ, sɛnea Sodom, yɛn awurade Yesu Kristo kɔkɔ sɛe Sodom no, Na ɛnkyene ne nteɛm mu nti, Lot ne nnipa a wɔnyaa no firii ɛhɔ nom. Ɛfiri sɛ Lot deɛ, ne Bible di ne ho adanseɛ sɛ, Lot kuro no mu nyinaa, ɔne ne nnipa a wɔnyaa nkwagyeɛ. Lot ne ne mma, ne yere kura mpo deɛ wɔntumi ankɔ ankɔduru. Ɛfiri sɛ, na ɛnkyene ne nte ɔbaa no mu. Sɛ yɛ adeɛ ne nkyene ne te ne mu a, nka ɔnnane n'ani.

Enti saa mmere yi, nea mesrɛ wo ne sɛ, ma nkyene a yɛn Awurade Yesu Kristo de adi amu no ntena mu na afoforo nso ayɛ dɛn? Anya so mfasoɔ. Kristo nka wo ho na ɔnte ne nne mu nkyerɛ wo, na ɔmma nkyene a wɔde adi amu no nyini sɛnea n'asɛm se teɛ, adom no nti. Amen.